Hello nan rak dam hna maw? Atutan cu naka pei kan rak zoh hna lai. Atutan naka pei kan zoh dingmi hi a dang lamnak cu naka lawng an i pai lo, miphun dang he an i pai hna. Kan hmuh bantukin Bawngbi ai she ai hrolhmi khi naka si loin Kazakhstan lei mi pang a si. Russia cikuang a si ti usih a foinak cun cu pa cu Nagaland ah a tlawng i Naga pawl he an i pai champion a va si. Cu pa aa peihnak cu atu tan ah hin a zoh lomi kan um sual ah tiah ka sia herh tuk i kan vun zoh hna lai. Amin he Kadir Kelsinbekov te se ani he

Nagaland ah Teentaim champion voihra champion a si cangmi a si. Come on. Mipi nih an rak aupiak. One, two, three an ti piak. An pumrua ai tia bak. Come on. Lak a tim nain a la kho lo. A rit tuk rua. A pawpuar pah ko, a rit pah ko la. Oh. An rip free pawl khi vun zoh ta hna usih. Naka wrestling i an rip free pawl hi an cawlcang a zangkhai tuk an i fit tuk cun khi an wristband an thilri i hruk ning vialte khi a professional tuk ma khi khi an i peih zo dawhtertu pakhat a si tiah ka ti keimah nih cun an i peih hi cu va um rih ko seh an rip free pawl hrimhrim nih khin an control ning a ṭha tuk

Caan a dih. An tlaihnak kha ni thleng. Annih cu orhlei keh khan tlaih peng si cu lai pei ahcun Kehlei lawngte se an ne cu orhlei in an i thleng ve. Oh, come on. Oh, oh, oh, oh. A tek ning aa dawh tuk. Mm, a ke te khan a hlen voi khat te khan a hun phe i te khan fawi tuk in a teng. an tactic a tha tuk an nih pawl khe Russia cikor pawl khe pai a thiam mi an si UFC zong ah khin pai an thiam nak te khe an min than pi sei he si ma he o at 7 lut katte mm abun lut than lai A pungsanpi vun zo ahcun a ṭhawng ding cu lolo nain a ṭhawng bak cu mah hi nikum ah khan si cang a hramthok lei khan chim ka vun philh i a thar si lo nikum thong hnih kul a li an i peihnak kha si. A lak nai in a tuah kho lo. Nakapa nih thachung ngerh, a ngerh. Aw, naka ahcun an liang nih ṭuang a tong ah khan cun vawlei a tong ah khan cun a zei paoh nih tong hna seh an liang maw, an ṭang maw, an ban zong nih khan tawng hna sehlaw a tawng hmasami paoh kha sungh an pek. Atu zongah khin Red Corner nih teinak a hmuh, zeicahtiah kan ti ahcun kan vun hmuh ko kha a liangte nih khan hika zawnte nih khan ṭuang a va tongh tikah sung an pek.

Aa kham cang tu cu. Oh, a lak naka pa nih a lak. Oh my god. Amah tu nih a rak ṭhuat naka pa nih a lak nain khe mirang pa nih te mirang pa tu nih khan a leh khe vang khen in lak a tim nain a, a weight kha ke amah a rihnak tu kha a hman i a hun leh i lai pei zong amah kha cu an hman lengmang mi si aa dawh taktak an i pai ṭhan lai tunai kha chikhat te ni di ni voikhat veve khel khat veve ni tei atu tan teinak a hmu tu hi teitu taktak cu si lai lai pei ha khat di adang kha cu mu kan chim cang bang Maka pei hi zoh a nuam e, Lai pei nak hmanh hin zoh nuam deuh ka ti. A lak ṭhan, naka pa nih lak ṭhan. elaw kha amah tu kha tengkharnak kha pa nih a lak nain a lenglei khan a tha kha a phe i kan hmuh bantukin a orhlei bakin a vun kalh ciam a me naka pa cu a teng ko a lungsi lo ngai a ngaihchia ngai naka pa ṭhawng pahnih teng cang hna chim an ngai tuk mah khe nak ah peizo adaw nak cu aa pai mi pawl khe complain ti bantuk le dangdang kha um lo chim an ngai tuk

A lak ve ṭhan. Oh, makha hodah sung lai? Replay kan vun zoh lai maw? Tikhan si. Oh, Mirang pa nih a cawi nain amah tu kha a tlam hmasa ṭhan. A hlan bantuk khan kha voikhat a sung ning bantuk khan a si ṭhan. Hmm, a sen ne tai. Nakarula cun makha a hmanmi bak se a senmi ne a tai. A ban a thlir ko khi a teitu lei paoh ban a thlir. Come on, come on. A ṭhawng taktak. Tunai kha vun zo law amah bak nih a cawi ko cu. A van chia. Amah nih lak lengmang ko hna nain Ke a voi hnih tein a tutan zong kha amah laknak ah a chuah sual a hmasa zong mah ṭhiamṭhiam kha a si. In tawng ṭhan lai. A ngan cu ngan deuh tuk hiti zoh zong hin. Mm. Nain Mirang pa a vikvak ṭha tuk. Mm. Cun naka pa he a chan ling bak se tu he kum kul le kum ruk kul le nga ti hrawng lawng khi si. a ṭhawn saling si a nih pakhat khi mirangpa he kum sawmthum le pathum si cang a chan a luan deng cang ti ko si lentecelh ahcun natein an chei bak rih lo khi mu naka paṭhawng pawl nih a hramthok le khan cun an vun zoh soi i an nih sawh pa nain atu cu ke paṭhawng pahnih a vun tengh cang hna i zei ṭekṭik pawh hmang selaw an nih sawh ngam ti lo. A zohtu cu an tam bak. Mirang pa nih a la ngam set ti lo. Zeitiah voikhat sungh ṭhan ahcun sungh si cang lai. Hmm, second sawm thum a tang an ti. Oh, a kham. A defense zong a ṭha. Oh, tiah ti bak khan mah style khi ka hmuh tuk lo mi si. Lai pei ahcun ka hmu pa lengmang nan nak ka pei ah ka hmu bal lo. A kut khat le bak a chua. Oh, ah no tuk bak in a teng. Zo thanu si replay kin hmu mo tha chunga anger e. Chun avun i rem avun i rem tikhin a rem bakin a ke pahnih bakin tikhin lenga a chua e tikhin a le ko Khi ti ti cang ah khin cun chuah awk a ṭha ti lo. Aa dawh taktak, a tengh ning cu. Lai pei zong ah kha bantuk kha cu ka hmu bal lo. Khuatelei lai pei ahcun ka hmuh pah nain. Mm. An i pai ṭhan lai. Deciding about an ti ko khi. Mm. An paw nih le puar pa veve kom ah khe i tlaih a har ngai la. mm. Ni tong than lai. An au ning he phun dang te se naka le he.

Oh, amah hospital te bakin na ti ṭhan. Hospital te bakin tlaih ṭhan. A dawh tuk dawh tuk ai se. A dawh ning khe zong hanu a ban khe tlaih tikhin a hri a tlaih a hri a thla a ban bakin a hnu a ke in a nger fawi tuk bak in a tengh kg kul le sarih hrawng bak in an i thlau a rit deuh tuk a ngan zong ngan deuh tuk nain tactic a rak biapi ning kha a rak biapit ning kha ka mirang pa nih hin a kan hmuhsak khuaruah har bak se a zoh dawh tak bak si Zeiti awk ṭha lo. Caziasalo hi champion a rak si pengmi si. kum hnih a peh tein champion a si nain tukum cu semi final ah a sung mirang pa nih tei ai khoi final hmm final vun i pai hna seh Atu tan hi cu a hme deuh nain a tha tha.

A dang setu hi cu replay an tuah lo. Come on, come on. Ah, zeite ok tha lo. A thar hrim in a tei tuk. Replay ah ti khin a ke a lenglei in a vun ngerh ciammam i khe a cawl in a cawl kho lo. A champion bak si. Okay, mah kha tutan naka wrestling kan vun zohpi duhmi hna cu si. Lai holh tein a zoh duhmi ka channel ah ka leng tawnmi caah eh, ka vun chiah ṭhannak a si ti te kha a vun chimchap ka duh. Voi dang zongah rak ka leng ṭhan u law Mizo holh le Lai holh in hika he ka chim tawnnak a si caah mi tampi nih ah, Lai holh i a rak ka zoh tawnmi nih khi zei ruangah dah Lai holh Mizo holh in a holh peng hnga tiah nan rak ka ti men lai na te khan hika lei ah Mizo lei le Lai lei in hmun hnih in he hawikom ka ngeih caah khan hi bantuk in ka rak chimnak a si timi kha vun fiannak pa zong si seh law hmailei ah Lai holh le Mizo holh in ka rak chim ṭhan lengmang te lai tivial hi siri ko seh ka zohtu nan dihlak cungah kaa lawm tuk hringhran.